Dyn ni yma heddiw ar fferm Llwyn Gwern i gael gwrs cneifio. Mae'r cwrs yn cwrs cneifio dau ddwrnod lle dyn ni'n dysgu sut i setio fyny handpis ac yna sut i um, cneifio y defed. Um, dysgu'r sgiliau hanfodol rili really, i allu mynd a cneifio defed ein hunain.
Wel fi di Hywel Wigley Jones, Ie, dan ni'n neud dipyn o gyrsiau yma, yn ogystal â mynd, dan ni yn y griw, dan ni'n mynd o gwmpas Brydain i gyd 'lly ond. Mae'n braf cael gweld cymaint o bobl, dim jyst y bobl ifanc, mae 'na bobl canol oed a felly yn dod ar y cyrsiau hefyd jyst er mwyn cael trio'r job allan. A mae'n, ie, mae'n job dach chi'n mwynhau cwrdd â'r holl bobl. E, enw i di cael yn Pew, uh, dwi'n byw yn fferm yn ôl Canagata Llychaf yn Llwn Gwril a mae gennym ni rhyw gant a hanner o moga Cymreig o Gareth a Hywel yn dangos ni sut ti'n neud mewn stages a dyma ni'n cychwyn stages bach a wedyn ti'n bod o'n i'n cael neud ben i'n hynna'n wedyn a cael y rhaid wedi neud a wedyn oedd o'n i'n cael sylw wedyn yn rhoi pointers yn ni so fe ni'n neud yn wrong a fe ni'n ia, neud yn iawn. Wel, dwi'n ffermio fy hun adre, felly mae'n bwysig i mi allu cneifio defaid, yn wedi os dwi'n hel neu'n gadael rei ar ôl. Ar ôl i'r boes cneifio dod, mae'n bwysig bod mod i'n gallu gwneud un neu ddau adre. A hefyd wrth mynd o gwmpas yn lapio glân, um, swn i'n licio cael go arni um, ar diwedd y diwrnod cneifio, jyst er mwyn cadw y sgil a cofio'r sgil.
Enw i di Sarah Roberts, byw yn rhan Comisiwn Uchaf yn Hermon, ardal Dolgella. a ni'n ffarmio tua 100 o ddefaid. Cyn dod ar y cwrs doedd gen i ddim profiad o gneifio o gwbl, wedi neud chydig bach o tocio adra ond fel arall dim byd. O'n i'n awyddus i fynychu'r cwrs oherwydd o'n i eisiau helpu adra, mae'r mab yn gneifio ar ei adra a wedyn o'n i eisiau help llaw iddo fo. Yn y cwrs wedi dysgu sut i gneifio dafod yn gywir a wedi dysgu pethau fatha iechyd y diogelwch hefyd wrth gneifio. Wel, dwi wedi dysgu mwy o'r sgil A ti'n bod, lle mae'r ddafad, angen bod ag yr movement, dwi'n meddwl, yn bwysig, mae'n sgil sy'n dod i arfer fawr o syd. Wedyn, um, wedyn amser hir iawn tan dwi'n gallu gwneud 50, dwi'n meddwl. Mae cneifio yn job anodd, un o'r pan ydych chi'n gallu gwneud un da. Um, I rywun sy'n cychwyn i ffwr, mae'n anodd iawn. Mae tisio rwy'n yna, jyst ddod i'ch pen chi am ddwrnod, dau ddwrnod, jyst yn atgoffa ac yn helpu. i gywiro lle dych chi'n mynd, achos hawdd iawn di dod mewn i habits gwael, lle. Mae job galed i'r gorff, ydym eisiau chwaneg o bobl ifanc i mewn, ond os nag os gynnon ni rwy'n yn beid o mewn ac yn cael ei hyfforddi, wel mae'n mynd i fod yn, yn drafferth yn y dyfodol i ffeindio y bobl i wneud y gwaith ni felly.
Felly oedd y cwrs yn 80% funded gan um, Cyswllt Ffermio, sy'n help mawr er mwyn denu mwy o bobl mewn i'r cwrs. Oedd y proses o ymgeisio yn eitha hawdd, dim ond llenwi ambell ffurflen mewn, um, yn deud beth yw uchelgais a pam da chi eisiau dysgu sut i gneifio. Ond digon hawdd ac um, mae'r diwrnod yn, yn un dda, yn hwylus, dwi'n cael llawer o hwyl ac y peth bwysig ydy bod ni'n dysgu sut i gneifio.